Berî bi rojê de ya û gundê beroj heya. Kurd îro jê bin beroj lê navê yê rast ê bijdil Mosîsan a. Mosîsan. Niha me got Mosîsan kî bû? Mosîsan pêşengekî padîşahekî dewleta Lolo bû. Ew Mosîsan ji hingî ji beriya nêzîkî çar hezar sal bêhtir ve vekişaye heta îro di dema birayê me û bavkê me êzdî de heta niha jî di nava de êla mosîsan heye û carna kesek jî hebû navî mosîsan bû mosîsan bû û êzdî bû wekî dî jî niha

Dîroka me ya kurdî her rayeyê kûr in û şaxeyê belav in û îro em di bina fêkiyê wê heta îro. Loloa di dîrokê de ji xwe her berdewam bûna wek Aliyê siyasî ve jî bêhtir birayê me ê ku îro lorî hene lorî lorî hene ewa jî di Mîreşîn yan dewlet ava kirina loristana piçûk û loristana mezin. Ew jî dibêjin dibê ev loro bermayên loliya û yê êlemiyan e jî. Yê îlimiyan ji ber ku em her bavkê me ji hev nayêne qutkirin, her bavkê me yek in lê carna weke mîna eşîra, navna, din ji rêyî netewê li wa dibê. Me got niha li Başûrê Kurdistanê êleka me ya kurdî heye, navê wê êlê Lolo ye. Heta îro ew êlcî mezin e û navdar e. Êla Lolo heye. Lolo raste me got du hezar û heft sed û pêncî ber ya zayînê ava bûye lê Lolo weka weka bajarê Zimrî yanî Xemazî Ji xwe niha Bahjar hê bingeha wî ne haya. Hê di binê erdê de ya û mîna girekî ya ji demê re hatiye nixumandin. Di vegerê serdema Nîolîtîk ya serdema kevnar kevnar û beriya Nîolîtîk ji xwe lêkolînê herî mezin arkeolog li wî bajarî niha pêk tên. li bajarê Zimrî ê dikeve başûrê Kurdistanê de û e, hingî dîroka wî nazengîn e bûye qata, bûye bûye tabik binê erdê de. Yanî em ê bêjin her her di sed salî e, e, şehristanî kediye, her di sed salî şehristanî kediye. Ji ber çima amûr amûr êgo a hatine afirandin û hatine nûderîkirin û çêkirin li gor demê hatine çêkirin. Di vegerê ew bajar di vegerê heşt hezar sal belkî bêhtir beriya zayînê jî tê de gencîna şehristaniyê ye, xezîne ye, karê bêjî belga şûnwar Yê hemû demê heşt hezar sal heta beriya hatina Loloa du hezar û heft sedî tê de ne û her demek amûrê li gor wê nana amûrê li gor wê nana çandekê diyar dike çandek kelpay hev tê çandeka zengîn e ji xwe tê de hestûka dibînin Hestokê mirova goristanê ve hatê didbînin, di nexuya kirin bê ev hestokê çi demê ne û çi mirovî ne. Wekî yî Tirkê amûra û kelûmalê malê ê malê dibînin. Mîna Beroj ji ji Tuncê ji ji ji madenê wekî dî ji kevira, beroşa, sênîka, xwarinê, rima, kêra, destara, yê hêrtina genim, hêrtina genim tê de dibînin, nîska, nîsk, cêra tê de dibînin, cêrê wîfîkî, tê de her nîşan hene û her belge hene ku Lolû rolawa gelek xurt bû heta ku têkilî bi Bakurê Kurdistanê re jî dikirin têkilî bi Bakurê Kurdistanê dikirin û ew ew bajarê ma ew zî mirî dîwarê mala dîwarê xaniya jî tê de ne. Dîwarê xaniya tê de ne û riknêwa jî ferih in, mezin in û riknêwa kevir in. Lê kevirê kevirê çi ne kevirê ku carê ji baş ji bakurê Kurdistanê tayîn kevirê spî bûn. Kevirê spî bûn yanî mezel in û di wan mezelate jixwe me got tirb jî hene, tirb dîtina yanî zemirî, û lolo digihina serdemên neolîtîk yên nûjen, serdemê mirovî yê kevnar ê nûjen ma ku heşt hezar sal beriya Ezayînê. Arkeoloj dema ku lê lêkolînê dikin Weke mîna mozexanekê bi ser entîka ve dibin, ser tiştê kevnar dibin, şûnwara dibin û şehristaniya ji xwe herêma Kurdistanê pê zengîn dikin û herêma Mozepotamya bi giştî jî û bê çiqa bandor li dora xwe jî kiriya û û belav bûa bi binetawa re û bi bi ariya re li li li herêma Hindistanê, li herêma Ewropayê û li herêma me bi giştî ya Mozebotamiya jî tê xuya kirin ku çanda wê xwe ne çanda wê tenê ne zimrî tenê çandê me yê yê geleka deverê yê Tirkiyê jî hene li herêma Kurdistanê de lê îro babetê me yê loloya dibê çandeka mirovahî hevbeş Zengîn, pêşketî û wilo jî gelek ew belga ew belga têne nîşankirin û heta îro girêdana wa bi neviyên wa ê mîna Kurda ve girêdayîna û ji serdema kevnarî ya Nîolîtîk berdewam bû heta gihaye bavkê me yê Lolo û bavkê me yê Lolo jî dema ku Ew dewlet ava kirina, ew der û ew çand jî ji we re bûye bingeh û ew şêwe jî, ew hişmendî jî bûye bingeh û ew bavkê me yê lolo jî dema ku ji xwe re kiriye bingeh heta îro jî hê di aliyê cila de, di aliyê rihê de, di aliyê pora de wê demê jî wa loloa rih jê dikir. Rih jê dikirin lê lê lê lê por di berdan. Gelek kurdê me jî em em kurd taybet Em em ne hemû jî em ne eşqî rih in. Ne eşqî rih in ewa jî rih jê dikir û û heta cilin xwe dikirin jî cilin jî cilê wa jî modêla wa cila jî weka weka şala û weka şapa nêzîkî ê ê Kurda bûn. Ji ber ku herêm çiyayê em zanin herêm çiyayê wê çandê li ser ma ferz dike berdewam bû heta îro. Û gelekî weka kurdê îro her cilê hirî dikirin. Her cilê hirî dikirin û bi taybet cilna wiha bûn li ser milê xwe dikirin. Mîna bavkê me, birayê me yê êzîdî û ji xeynî wilo jî xala bavkê jî ku min jî didane serê xwe, ku min jî didane serê xwe, mîna ku me birayê me yê êzîdî bûn, ew ku me got dirêj. Ew ku me dirêj ew ê ji herî taybet ew ê ji herî mîna pîremêrdekî ya heremekî ya didana serê xwe wa jî nîşana çi ya nîşa xwedawend xor bû yanî nîşana rojê bû û tîrêja wêna jî bû û heta niha ew ku li cem ma Pîrozek taybet birayê me Îzidî gelek ew çanda me ya bingehîn e, girêdayîne bi pîrozkirina rojê ve ji rojê ye. Yanî roj tîrêjê xwe diberdê. Roj ji xwe di serî de piçûçik e û piştre tîrêjê na fereh dibin, ber ber bi zemînê berdê ve tên û kom jî Weke mîna laleş, weke mîna laleşê kum jî bi wî rengî ye. Ew wî kumê hêrîyê bi wî rengî dîrok nas dibêjin dibê lolo. Ew kum bi kar tanî. Ev nîşana girêdana me kurdê me yê îro ye û çanda me ya bingehîn e bi bavkê me yê lolo ve. Temaşevan û guhdarên hêja ê tora avat Me bi kurtayî hinekî behsa bakê me yê lolo kir û ji xwe her tim jêderê me jî hene. Dema em tên behsa dîroka xwe dikin, em ne ji ber xwe dibêjin, hemû lêkolîn e, hemû jêder in, hemû belge ne em peya dikin. Ji wana Kurdistan

Belge hene, bi gelek ejêder hene, Welatê Rojê ya Abdullah Karaman beşêyekê û tişta em pê îro şanaz û em karin lêkolînêkin û em binvîsin û em bêjin behsa dîroka xwe bikin û bersiva xwe bidine dagirkerê xwe îro xwert bûe ji ber ku zêder Derdikevin îda lêkolîn têne xuyakirin bi zengînî û bê em bikevne ti astengîya de jî. Jê der gelek in ji xînavayê ma gotî ji xwe min jî pirtûk wek ser dû. Min du pirtûk çêkirina. Yek jê dergehek bo dîroka kurdî ya kevnar. Ji ji ji sedemên kevirî kevna re heta hatina misilmantiyê ji bo ev babetê de ye. Wekî dî yeka dî jî bi erebî min çêkiriya El Berzex ew jî tê de ne lolo tê de ne û yeka dî jî min çêkir navê Bergeh Bergeh bi zimanê kurdî ye ew jî lolo tê de ne. Em hêvî ne ku Mesûdek girtibê û Dîroka me ji me re bibê perwerde û ji me re bibê wane û şîret û amûze û em dîroka xwe bigirin her tim û em dîroka xwe bixwînin ji ber ku ji me tê xwestin weke miletekî Kurd bi taybet em dîroka xwe nas bikin ji ber ku hecî dîroka dîrok hebûna me ya, nasnama me ya, bedena me ya, em bi dîroka xwe têne naskirin. Dema we bimîne xweş.